Pakhatna, Pathian. Dah hmasa ber ang che. I thil ti engkimah Pathian dah hmasa ber rawh. Keimah atanga inthil hmuh te, hlenchhuah ka neia inhriat te, tlemte ka nei chunga engkim neia in mihriatna te, ka neih zawng zawng te hi Pathian khawngaihna vang chauh a ni. Chu chu in hriat a ngai. Kum sawmli liam ta, March ni sawmhnih pasarih sangha zakua sawmsarih panga kum sawmli liam ta khan March a pel tawk zawk. College ka kal lai nia. One point seven grade point ka hmu znia. Chu chu tuman in hmuh ve ka ring lo. One point seven grade point average a nih chu. Ka nu beauty saloon ah chuan ka thu a. Beauty saloon an la ti em aw? Beauty parlour an ti tawh tak. Ka nu beauty parlour ah chuan ka thu a. Darthlalang ang hma ah tak chuan ka thu a. Nu pakhat sam siam tir mek hi a thu ve bawk a. Ka hawi chhuah piang chuan min lo melh thin a. Tunge nih ka hre lo. Ka hawi chhuah piang chuan ka mitah tak hian a lo en thin a. Tunge nih ka hre lo. Ani chuan tuma khan pen min han pe teh u, hrilh lawkna ziah ka duh a ni, a ti a. March ni sawmhnih pasarih sang kha zakua sawmsarih panga khan Buia khawvel hmun hrang hrangah i kal ang a, mi sang tam tak hnenah thu i sawi ang min ti a. College ka chhuah hunah chuan sipai atang te ka tum rilru a, ani chuan hmun hrang hranga zinah mi sang tam tak hnena thusawi turin min ti mauh si. Khawvel chu fang kualin mi sang tam tak hnenah thu ka sawi ta reng a. Mahse chu chu ka hlawhkin chhan a pawimawh ber a ni lo. A pawimawh ber zawk chu khami nia thil min hrilh te chu tun thleng hian ka la hriat te kha an ni. Ven him in ka awm a, kaih hruai in ka awm a, siam that in ka awm. Ka nunah Pathian ka dah a ni chuan min ti thang tlawm a. A kiangah ka awm reng lo va, mahse ka kiang a awm reng si. Chuvang chuan amah bel rawh. I thil ti engkimah khan. Ka thil tiang hi in ti ve duh nia in inhriat chuan in ti thei. Mahse Pathian bel masa rawh. Pahnihna, Hlawhchham ang che. Ni e, hlawhchham rawh. Vawiin hi in nun pumpui kai hruaitu tur la ni thei. He khawvel thar hi maw i tana hlauhawm a ni mahna, vawikhat chiah kan nung dawn si a. Chuvang chuan i tuihna lamah khan kal rawh. Hun tha zawng rawh. Thiam takin. Hlawhchham hlau suh. He IQ test ah hian dot paku a awm a. Line nga thai phei a, pencil kengkang lova dot te kha inzawm tir tur a ni. A tih dan awmchhun chu box pawn a chhuah chauh in a ni. Chuvang chuan box pawn ziah kha hreh suh. A pawn awm hi hlau reng reng suam che. A pawn lang thleng in ngaihtuah rawh. Hlawhchham hreh suh. Suang tuahna lian tak nei hreh suh. Mahse hre reng rawh. Tumna tel lo. Ruah hmanna chu suang tuahna mai a ni. Chu chuan beidawnna bak a thlen ngai lo vang che. Tum nei la, mahse bawh zui rawh. I nuna i thil tum. Nitin thil tum, kar tina thil tum, thla tina thil tum nei rawh. Nitin hian thil tum ka nei a, a then chu mi an chhe lawh loh te a ni. Bei tham mah se, tum nei rawh. Chuan chungi thil tumte ti hlawh keng tur chuan mahni in thununna i nei a, i ngheh a ngai ni hlawh keng tur chuan mahni in thununna chu chu i neih tawh chuan i ngheh a ngai ni nitinin, Ni khat dan lek pawh thiang lo ni tinin a ni tur a ni. Chu nun chin nei tur a ni. In hriat kha hlawhchham turin thil engmah kan ruahman lo. Kan ruahmanna a hlawhchham leh mai zawk thin a ni. Thawh rimna chu hlawhtlinna a ni. Mi hlawhtlingte thil tih thin chu. Rim taka thawh hmasak hi ni. I ruahmanna chu i bawh zui bawk tur a ni. He khawvel social media ina a chiah piah in seilennaah hian hre reng rawh. Thil tam tak i tih vang ringawt khan thil tam tak i puitlin kher lo. Chu chu hre rawh. Thil tam tak i ti vang khan i puitlin kher lo. Chet leh kal hi hriat pawlh reng reng suh. Ka nu khan khawi ah pawih tlan thei alawm, mahse khawi lai mai thleng lovang min ti thin. Chu vang chuan hmasawn zel i tum ang a, i puitlin bawk tur a ni. Pathumna. Tawlai lir hnuhna hnung lama awm i hmu ngai lo vang. Ka sawi leh ang, tawlai lir hnuhna hnung lama awm i hmu ngai lo vang. Pawisa eng anga tam pawh nei rawh, i ruala i kalpui thei loh chuan awmzia awm lo, i neih tam lam a ni lo. I thil neih hmanga thil i tih lam zawk a ni. Talent hrang hrang kan nei vek, Thenkhat chu doctor in la ni ang a, thenkhat lawyer te, scientist te, educator te, nurse te, teacher te in la ni ang. Thenkhat thu hriltu. Khawvela mahni hmain sial theih dan ber chu. Midang te tanpui hi ni. Tinge hma sialna nihna, a chhan chu, nangma atanga thatna, lawmna chang i hriat te, midang i tanpuina avanga i awm an awm veng vengna zawk te kha a ni. Chu ai hlu chu awm lo. Rohluin a lei thei lo. In len lam a ni lo. Car neih mawi lam a ni lo. Tah chuan a ni. Limna chu a awm. Tah chuan a ni. Hlawhkina chu i chhar. Ka chah duh cheu chu. Zan in hian i khum hnuaiah i slipper dah rawh. Tichuan zing i thawh hunah la tur ei thingthi ta ngai ang. Tah chuan lawmthu sawi rawh. A khawngaihna vang te, a mi hriat thiamna vang te, finna pek che vang te, nu leh pa pek che vang te, hmangaihna vang te, chhungkaw tha taka pek che vang te, A hmangaihna vang te, a thatna vang te, a ngil neihna vang te, thlamuanna a pek che vang te khan lawmthu sawi rawh, i thil nei tawh sa vang te khan lawmthu hrilh lawk rawh. Chu chu ka nun dan thin a ni. Helai ka lo din theihna chhan pakhat pawh hi ni, i thil nei leh tur avang te khan lawmthu hrilh lawk rawh, eng thil pawh ni rawh se. Thil thaih awh ngawih ngawih i nei a, chumi nei tura Pathianin a fiah hma che khan a pe diam tawh che. Ka sawi nawn leh ang. Eng thil pawh thil tha aw ngawih ngawih i nei a, i thil tih duh chu eng pawh ni rawh se, kha thil midang i tanpui duhna, hmasawn i duhna, sum siam i duhna te kha Pathian chuan a fiah a hma chen a pe tawh che a ni. Thil eng pawh i duh nih chuan a tha. I nei thei. Chumi chang tur chuan thawk rim la. I neih hunah midang tan sem ve rawh. Midang chawi kang la. Tichuan, zirtir ve rawh. Tum sang tak neiin nung ringawt suh. Danglamna siam turin, nun sang tam tak nei turin nun tum rawh.